Dadra, comedi sy'n cynnwys iaith liwgar a hiwmor oedolion.
Sbia ar hwn. Croeso i'r byd i Lili Arianrhod Prys. Rwyt ti'n werth y byd i gyd yn grwn ac mae bob awr yn dy gwmni di yn fraint. Pw di'r idiots ma? Pam ti 'di dod â ni fyma? Be di point dod a babis bach i fama?
Ma lot yn weld does do? Mae lliwgar. Gen i ddigon o ffocin liwia adra. Come on well na bod yn styc yn glaw dydi?
Pam swn i'm di cysgu mwy cyn cael babi? Dylwn i di storio fo fyny eitha camel.
Hmm. Mae hwn yn mynd drwy hen gyfnod rwan o ddeffro bob dwy awr yn nos. Mae yna ffasiwn beth a four month sleep regression de. Eros dwi'm yn cero sut mae babi chdi'n cysgu iawn. Gin i babi boring yn hun. Ia, sori. Dwi jys- dwi jys 'im yn cofio be oedd rywun yn siarad amdano fo cyn hein 'lly.
Be am hyn? Pwy oedd y person cynta ti'n cofio ffansïo? Ww.
Na, dwi'm yn deud. O, go on! Sandra ac Molly Tealed.
Pa un? O, yr gynta, yn amlwg. Dwi weld hynna. Ie. Be' amdanach chdi? Super Ted. Super Ted? Reit ar ddechrau'r rhaglen, pan mae'n tynnu groen Teddy Bear off a ti'n gweld y siwt tynn coch 'na. Cael fi bob tro ia. Reit.
Dwi'n ddi cludo. O' 'na rywun o'n i'n ffansio cyn Sandra. Pwy?
Jeanie May.
Jeanie May? Jeanie May Jones.
Hynna bach y' rong yndi?
Pam?
Plentyn 'di a?
Ie o'n i yn blentyn hefyd t'o' dwi'm yn ffansio 'i rŵan nadw? Dal bach yn iffy. Be'?
Dim mor iffy a dy fetish tedi bêrs di nadi?
Ti ddim yn sbio drwy ffôn fi!
Naddo. Pam? Be ti 'di bod yn gwglo?
Yn be?
Super Ted!
Ffwc off! S4C 'di ffwcio ni fyny braidd do? Rhech wlyb oedd hi'n diwadd. Wast o nappy ta be. Mhm. Be ti'n neud?
Darllen. Pam?
Ffôn di Mali? Na.
Mae Catrin yn deud y dylen ni ddarllen mwy, bod o'n neu lles i ni.
Di neu chdi deimlo'n well am dy fywyd shitty di?
Na. Mae'n neu fi deimlo'n waeth. Mae cymeriadau'r nofel ma yn bobl mor dda. Dwi byth yn mynd i fod mor neis â nhw, a maen nhw wedi byw drwy ryfel niwclear. O, ti'n foi neis, siwr?
Na, dw. Dwi jyst yn foi dosbarth canol sy'n gallu treiglo. Mae lot o bobl yn drysu hynna efo bod yn neis. Dwi'n un shit o foi go iawn, sdi. Hmm, mae hwn wedi cysgu rhy hir rwan, do. Nai deffro fo. Duw gad o.
Hmm. Honna 'di gwraig chdi? Ia, Catrin. Mae lot mwy hot na chdi. Yndi.
Diolch ti am sylwi. Sut ges ti ddoctor hot i brodi chdi? Yn bo.
Ti loaded?
Nadw.
Wyt tad get twenty quid? Yli, 'di bendant ddim efo fi, achos bo' fi efo pres. Pam ta? Oce, nai ddeutha chdi. Ti gor'o' gaddo peidio deud wrth neb, iawn? Ia ia ia, be'? Ma' gen i bidlan anferth.
Nagos tad! Ga i weld 'i tad?
Na, ti'n iawn. Yy, dim fowr o beth i gyd ond yym O, pan o'n i'n dechra canlyn, o- o'n i'n deneuach a oedd gin i wallt a o'n i'n astudio ar gyfer PhD, felly o- o'n i'n well bargan, do'n? Hyd yn oed efo bidlan bach.
Gen ti PhD? Ti'n Doctor Euros? Na, na. Yy, ar ôl saith mlynedd o waith, yy, ges i rhwygo'n ddarna gan yr arholwyr yn y feiffa, felly yy, ia, yy, Mister Euros ydw i o hyd. Ffwc.
O'n i'n me'wl bo' bywyd fi yn tragic.
Isio dod yn banad? Na. O ti laen. Dwi'm licio mynd i gaffi ben fy hun. Paid a bod yn fabi rhech, jyst dos! O, ma' nw'n edrach yn flin arna i os dwi'n cymryd bwrdd cyfa i fi fy hun. Ffwcia nhw! Gin ti hawl i fod yna. Dukes, ti di efo fi, be' arall nei di? A- aros fama, mynd adra. I be'?
Achos gynna fi mond twenty seven P arna fi. A dwi'm isio mynd drost overdraft fi, iawn? Di pawb ddim di prodi doctor ac yn gallu fforddio yfad lattes dro dydd.
Dw i'n cwyno gormod ydw? Wyt.
Wna i brynu panad i chdi. Dw i'm yn charity case. Ie dwi'n gwybod ond
dw i'n fodlon talu am y cwmni.
Beth am prostitute? Naci.
Wel, ia ond ti ddim yn gorfod cael sex efo fi sut tibod trystio fi'n newyddion da i chdi. Ga i jyst ga i jyst prynu cacan i chdi? Plîs.
Oce. T'mo' chdi'n deu' gynna' bo' chdi ddim yn berson neis, bo' chdi jyst yn yy twat dosbarth canol. Dim dyna'r union eiria' nes i iwsio ond... Bollocks 'di hynna, iawn? O- oce ti yn dwat dosbarth canol ac yn cwyno gormod ac yn boring a rili angan trymio blew trwyn chdi. Ond ti'n oce?
Pe? Diolch am y geiria caredig. Ti laen. Panad a chacan. Dwi'm rili yn licio cacan ond... Mae'n iawn wsti. Nai i fita un chdi.